Wel, dyma ni yn gardd uh, Ceri Davies yma yn Cae Dash yn Llambed a gyda swyddogion Cor Meibion Cwman o'r chwith i'r dde, Cys Hwsmans, Cadeirydd, Ceri Davies, yn ei dio, da ni heno yma. Wedyn Meirion John, y trysorydd, wedyn Geraint Davies, yr is-gadeirydd, a wedyn ar y dde, Alun Jones, yr ysgrifennydd. Wel, mae wedi bod yn noson arbennig heno yma, efo'r côr wedi cyfarfod am y tro cyntaf ers mis Mawrth 2020. So, os ga i ofyn i chdi gyntaf, Cees, fel cadeirydd, sut mae'r noson wedi mynd? Mae'r noson wedi mynd yn arbennig o dda. Mae rhaid i fi gyfarau bod ni wedi rwdi bach, bod dim pawb yn gael yr un breath control na'r arferol, Ond yn y cyfamser ni wedi cael amser wych, ni wedi mwynhau, a ni'n gobeithio bod pobl sy'n gweld y fideo yma yn moyn dod fel aelodau newydd sbon Côr Cwma.
Wel, mae wedi bod yn noson arbennig iawn. Ac os gai droi ata chdi, Alun, um, mae yna lot o drefnu wedi bod i gael heno ma at ei gilydd yn does, ac hefyd at y ti, Ceri. Y ddau o'na chi wedi gweithio'n galed iawn i gael heno ma at ei gilydd. Sut mae'r trefniadau wedi mynd? Os gael ofyn i chdi, Alun. Wel, trwy garedigrwydd uh, Ceri, ni wedi cael dod i, i dyffryn uh, a lan er teifi fan hyn. Uh, a, a diolch i, i, i Ceri am uh, yr awgrym a'r gwahoddiad. Uh, mi ath y noson yn hwylus iawn yn gwyd y gwir. Uh, o'n i wedi paratoi uh, pethau ar gyfer heintio a wedi cael mynthig Storïon o, o Neuadd Coman a diolch i'r Neuadd Coman am ei benthyg nhw. Uh, felly, uh, noson hwyr ddisgwyliedig oedd heno, a mae wedi digwydd, a gobeithio byddwn ni yn mynd o gam i gam nawr am y dyfodol. Ie, ie.
A rhaid i mi llongyfarch i fel côr am yr holl paratoada diogel dych chi wedi wneud heno yma i sicrhau bod pawb yn ddiogel, oeddech chi wedi gweithio allan y dwy fedr rhwng pawb, lle oedd pawb yn cael iste, a sicrhau bod pawb yn gwisgo masgiau wrth iddyn nhw gyrraedd, bod na hylif di heintio ac sicrhau wedyn bod y pellter gymdeithasol a popeth arall efo'r rheolau Covid yn cael ei harddel. Wedyn, uh, diolch o galon, Ceri, am uh, agor dy ardd bendigedig. Mae rhaid i mi ddeud bod ti fel pin mewn papur yma, ac uh, da ni wedi dewis noson bendigedig i weld dy ardd di ar ei holl gogoniant. Os gael droi at y ti, Meirion, um, mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd yn dydy, oherwydd dim cyngerdd, dim arian yn dod i mewn i'r côr, sut mae'r côr wedi gallu ymdopi yn ariannol yn y flwyddyn rhyfedd mae da ni wedi gael? Wel, falle dim arian yn dod mewn, sy'n lot 'di cael ei gwario chwaith, so um, ar, ar, ar, i fod yn onest, ni'n digon, mae digon o arian os yw'n gweud da, mae digon o arian da'r cwr yn y bryd, so sy'n poen lot am y ochr ariannol, ond roedd jyst daeth i cwrdd y pobl a canu am y tro cyntaf am blwyddyn a hanner. Jyst daeth i cwrdd y pobl, doi. A mae dda bod cyfrifon y cor mewn dwylo diogel yn y trysorydd ni'n dydy. Yn bendant. Ac os ga i droi ata chdi, Geraint, fel yy fel yy Is-gadeirydd y côr, yy lot o waith wedi bod yn ddiweddar i ail-drefnu gwefan y côr, yn does? Yym, allet ti ddeud dipyn bach mwy sut mae pethau wedi mynd a be ydy cyfeiriad gwefan newydd y côr erbyn hyn? Ie, mae gwefan newydd 'da ni, gwefan yy ma' Rob a Cyril wedi bod yn ddiwyd iawn yn gweithio arno. Yym, mae'r gwefan ar y rhwydwaith yym yy www. y Cymry, Cwman, y Côr Gwmande. Um, mae'n wefan sydd wedi cael ei trawsnewid a mae'n wefan yn werth i weld. Uh, fi'n gobeithio allwch chi weld y gwaith mae'r côr yn neud a fi'n gobeithio gewn ni cwbl o luniau o'r noswaith hyn sydd wedi digwydd heno.
Wel, diolch yn fawr iawn, Geraint, a da iawn iawn bod y côr uh, efo yr, uh, yn y roes digidol technolegol yma uh, efo'i gwefan newydd, a mae hynny yn, uh, yn, yn gam positif a cadarnhaol ymlaen yn dydy mewn cyfnod sydd wedi bod yn un anodd a heriol i gymaint o gymdeithasau. So, da iawn iawn. Wel, ga i ddiolch yn fawr iawn i'r pimp hwnna chi am uh, rhoi sgwrs bach fyr fel hyn